Үтүө күнүнэн бүгүн мен посодарушка диэн маҕаһыынтан посылка туттум. Закастан бу Ас астыырбар диэн специально үлэлэһиэхэйин диэн быһаарсан бараммыт. Биоһун бырыһыан скидкаҕа. Миэхэ бу бэм талбыт иһиппин еще байтик доставкалаатылар этэ. Бу буллаһынан кыра оҕус, наһаа улахан оҕус. Бу курдук көстүрүүлэ бэм хакаастаабытым. Ону тутта. Манна хуннаалын булбакка сылдьар. Үчүгэй сыаната иһин нормальнай эбит. Литой алюминий диэн сөп. Мраморное антипригарное покрытие диэннээх. Маннык курдук. Икки тыһыынча икки мөһөөх. Икки тыһыынча икки мөһөөх бээтин сыаната. Бу маннык курдук. Үчүгэй маннык хаппахтаах эбит. Бу буоллаана иһэ эмиэ антипригарнай покрытиелаах. Маннык туохха плиткаҕа даҕаны, гааска даҕаны быһарыахха үһү. Бу манныкка былаана мин бу иккиэ иккиэбит былаа дии, ону икки киһиэхэ аа маннык икки аҥаар лиитирэ саамай сөп дии саныыбын. Плов астыырга уонна миин буһарарга онтон улахан ыалга, холобур, элбэх ахсааннаах дьиэ кэргэҥҥэ мантан улахан сөп буолуон сөп. Манна былаана мин ити корейскай мииннэри буһарабын дии. Аан бастаан аа хайыыллар Оҕуруот аһын ыһаарылыыллар, онтон былаана этин куталлар, ыһаарылыыллар уонна үрдүтүгэр уу куталлар. Онтон били обычнай көстүрүүлэҕэ ол оннук киһи буһара баттыыр. курдук ууран кэлиэххэ. Буука буоллаҕына ууһана сылдьар. Кирилиэспитин оҥоро сылдьар. Бу маннык улахан разделочнай доска баҕарбытым ыраатта. Бу пластмассовай подмрамор диэн билигин муода үһү. Уһуллаана сыаната түөрт мөһөөх этэ. Э, улахан үчүгэйэ диэн бу били этии хаппыыстаны гин бу манныкка үчүгэй. Мастааҕар ордороллор эбит сэ бу курдугу. Вот. Уонна буолдаҕынан Бу икки бу маннык бу манна тиэстэ даҕаны буккуйаҕын, салаат даҕаны оҥороҕун мм туох эт эт засол били еще баатык оҥорорго приправаны аны-маны кутан били эти кытта буккуйарга Өһөөп, онно буоллаҕынан бу made in France диэннээх билбэ Франция киинэ өһөөп, чүөбэҕэйи, халыҥ соҕус бутугар иһитэ, вот курдук. Ону маннык иһиккэ баҕарбытым ыраатта, маннык илиилээх курдук көһөөт. Уонна өссө биир буоллаҕына саамай мечтайдаан ылбыт тугум бу туох буолар Бу маннык курдук иһиттэ. Хаппахтаах. Бу маннык хаппахтаах иһиккэ киһи били холодильникка ону-маны угуохха сөп. Дии. Холобур, ириис ордунна, ириискин ыла маннык хаппахтаан баран мунууран кэлиэх. Маннык кырапыйдарга буллаанан били корейскай үчүй баайа кыра маннык хаппыыста гына оҥороллор дии. салаат, салаат, салаат кылы кыргый. Ол салааттары эмиэ манныкка хойуохсубут эбит. Аа, ол Бу мөһөх тоҕумун биэстээх. Шуйбай бу хаппаҕа эмиэ туох пластмассовай эбит. Онно маннык плотнай хабыллан хаалар. Бу люминарк. Люминарк били биллэр фирма дии. Билэргит болуһа. Онно бу маннык курдук эмиэ сирэйдиир. Курдук. Эбээбит эрийдэ да бу курдук уонна бу саамай баҕарбытым бу тадаам бу маннык литой дииллэр да барда биир холбуу сылдьар металлическай эбит сөп маны быллаанан дьэ бу туохха

обеспечивает максимальный комфорт при использовании диэбиттэр. Бу былаанан кыра оҕус размераһыт. Бу сыаната мин сөбүлээтим. Бу былаана сыаната улахана түөрт мөһөх тоҕо уон бу бэйэтин сыаната. Онтон бу үс мөһөх сүүрбэ. А так былаана мин маҕаһыыҥҥа көрөрбөр наар обычно икки иин тыһыынча булааччылар дьи. Ол иһин бука миэхэ ылларааччыта суох сыаналаах дии. Уонна биир хаамай мин сөбүлээбитим. Бу маннык блюдо. Бу манна туох били үчүгэйдик оформляйдааҥҥын, бэйэн киэргэтэҥҥин, аскын ууруоххун сөп. Бииригэр рис, бииригэр салат, эт диэбит курдук һө. Но үчүгэйдик маннык туох курдук рестораннай оформление.

Манна чугуста. Освещением отчета суох. Оҥорон биэрдэхпинэн онтон тупсар ини. Бу ручкатын онно сөбүлээтим. Удобнай баҕайы эбит, сатарга. Уонна бу курдук хаппаҕа. Ээ, бу хаппаҕаны ламы манна көһөрүөхпүн наада. Бу курдук получится. Вот. Дьэ мантан ылата аспын бу курдук астаан иһиэҕим уонна саҥа өссө иһит хакаастыаҕым, оҥоруохпут, бииргэ үлэлиэхпит. Аны дьэ мантан ылата бу курдук кыраһыабай иһиттэргэ кыраһыабай быһахтаах оҥорор буолуохпут.